Salam dostlar. Yine de biz Lola ve Gül. Awo. Ee, bizim üçünji videomuza, üçünji part videomuza hoş geldiniz. Yine de Germaniýa gelmegiň usullaryny aýdyp geçmekçi. Bu gezek Bu gezek Ausbildung barada, Ausbildung näme okuw, näme meslek edip bilýäňiz bärde. Ee, Ausbildung barada näçe ýyl, näçe pul alýaňyz? Iň gowy ýer. Ya. Gowy ýer. Pul almak. Glawny parti ýeri temasy ha, pul almak. Hemme zada nesip bolsa size aýdyp bilýäs. Şanýaly. Ee, Ana, başlalyň. Başla. Ausbildung näme özi? Ausbildung bu üç ýyllyk siziň üçin okuw hem-de işleýiş pursady bolýar. Şu işleýiş pursatynda hem pul alyp bilýäňiz aýlyk, hem işläp bilýäňiz, hem okap bilýäňiz. Awa. Ýani eşitişiň eşitişiňiz boýunça ausbildung diýmek okamak we işlemek. Ýani aslynda näme diýmek? Okuwyň daşynda şu okuwyň praktikasyny etmek diýmekdir. Şol ugurdan giden ugruňdan praktika etýäň ýani. Şu eden praktikaň üçin hem pul işleýäň, pul alýaň. Ýani stipendiýa diýmek. Stipendiýa hawa. Ýöne hasam gowy pul alýaňyz. Müňden ýokaryk başlaýan günüňizden başlap hasap bolýar. Aýlyk 1000, 1000-den ýokary. Ýokary da. 1000 ýewro. Awa. Onda o zatlary bir-birden aýdyp geçeli, dogrymy? Hemme düşüner ýaly. Birinjiden, Türkmenistandan geljek bolsaňyz ýa-da Sentral Aziýadan geljek bolsaňyz, Ausbildiň görnüşlerinde diňe üç görnüşinde wiza alyp bilýäňiz. 100% men özüm uwerena. Beýleki Ausbildinglerde wiza berenoklar. Meselem, medisina boýunça gelseň wiza berýärler, ýöne ýöne men meň ugrumda, meň ugrumda boýunça gelmek isleseňizler, wiza berenoklar size. Meň ugrum näme? Ýadyňyzdan çykan bolsa, men ýadyňyzdan Salam, men parikmaher maýsterlik okadym bärde. Şu ugurdanam işläp ýörün. Häzir dekretde, kanyýaşna. Şu ugurdan gelmek isleseňiz, size wiza ýok. Hawa, onam aýdyp geçeýin, näme üçin? Birinjiden, bärde özleri köp şu ugurdan işlejek bolýarlar, okajak bolýarlar. Ikinjiden hem olaryň aýlygy az bolany üçin prosta posolstwo wiza berenok. Özüň ugrundan, meditsinskiý ugrundan nädip gelýärler, nädip, nädip ausbilding edip bilýärler bärde, haýsy nivo gerek? Şolar aýtsaň. Eh, hawa, aýdyp geçeýin. Eh, Başlasyňyz. Garaçy şu üç eh, ugurdan wiza berýärler. Medisina üçin hem sadiklarda terbiýeçilik ugry boýunça we IT ugrundan meselem geljek diýseňiz, oňa da wiza berýärler. Şol ugurdan okuwa girjek az, işlejek az bolan üçin, hawa, şondan rugsat berýärler. Asa medisinada iş kyn bolan üçin, agyr bolan üçin adam ýok. Gözleýänler, adam işi gözleýänler kän bolan üçin dil bilseň alýarlar. Şu medisinadan medistralyk bar. näme bar ýene? Medprawluk bar, ambulans bar, ambulans. Da. Indi daşary maşynyňda gidip öýle-öýle seredip bilýäň ýaramanlara. Ýa ýaraman kesellere, kesellere, kesellere. Ondan soň şu garalar öýünde hem bar. Bolnisalarda. Hawa, şonda her hili her hili intensivlerde bar. Intensivden gelir bize şu. Bir-bire işlemekde o apparatla ýatan pasiýentlere seretmek. Agyr ýatan pasiýentlere. Hawa, şu medisina orundan gelip bilersiňizler. Şonu etmek üçin siziň Biz öňki videomyzda aýdyp geçenimiz e, ýaly e, B1, B1 alýaňyz. Ondan soň B- B2, e, B2 hasam gowy. Şony alsaňyzlar, siz medisinany okap bilýäňiz. Dogry dälmi? Awa. Näme üçin ise okuwda da diliň ýeterli bolmasa, Awa. Kynalýar. Dogry ýok ýok awa. Okuwa girmek üçin aslynda diliň em, niemiec dil bilýänini görkezmeli hökmany suratda. Olam medisina üçin we saýtyklar üçin. Eger IT ugruna okajak bolsaň, iňlis dilim görkezäýmeli hökmany suratda. ha, ýadymdan çykdy. IT ugruna aýtdym. Ýa meň ýadymdan çykdy. E, IT ugrundan näme çykmyş zatlar? Indi umuman aýtjak, webşe aus bilingen nädip dokument tabşyrmaly, nämeler gerek? Ha. Umumy bärden ýaşaşyk ýeriňi görkezmeli. Soň elinde dil kursy e, sertifikatly bolaýma maly hek many suratda we ýanka diplomyň ýa attestatyň zawerne edilen bolmaly. Ýöne bärde Germaniýada olam gelýärdi, haýsy welaýatda okujagyňa bagly. Bawariýada okujakmy ýa başga bir şäherde okujakmy, imенно şu şäheriň özünde zawirat etdirýän. Wes Germaniýada bir sany däl, şäher boýunça tapawutlandyrýar. Hawa, şonam maslahatlarymam berip goýbereýin. Bawariýa diýdiňä. Mhm. Men hemme, hemme kişä maslahat berýän, Bawariýa gelmänizi. Bawariýa iň gowy okuw sistemalaryndan. Okuwlar gowy, kyn, конечно, ýöne kyn däl zadyň özi ýok. Şoň üçin Bawariýany biz size ta- e, tavsiýe edýäs. E, Maslahat berýär. Maslahat berýäs. Hawa. O ýalňyş gidýär. E, plus ondan beterem, e, bärde Bawariýada attestadyňy ýa diplomyňyzy wyrýat etdirjek bolsaň, mutdur. Başga ýerlerde 60 ýewrodan 300 ýewra çenli bardyr. Wot, mm, o 60 ýewro. Kaçak ol 60 ýewrodan başlaýar. Başlaýar. Ýa, 300 ýewro çenli gidip biler. Ýa-da dokument zabirýat etdirmese. Awa. Awa. Ondan soň näme? Başga? Başga awa okujak ýeriňden kontraktyň bolmaly we işlejek ýeriňden kontrakt alynmaly. Olar hem seretýän haýsy okuw, haýsy iş ýeri bilen işleşýär. Şoňa görä hereket etýän. Iki tarapdan hem kontraktyň bolaýmaly. Eee, şu aýdan zadyňam bardy, ýaşaýan ýeriňden. Awa, ýaşaýan ýeriňi görkezmeli. Awa, dokumentinde. Da, dokumentinde görkezmeli. Eee, izwinýaýs, dolar. Eee, daway şuny. Diňe neme üçin? Ee, medisina üçin, tank meselesi üçin. Ee, yukarıdan gerek zatlar ayıp geçelim. Mhm. Ondan sonra ben ah, e, videonun sonunda koyacak ben size hemen spesklere Mhm. neme gerek olsa şat aydan alıp bakayan Türkmen cihaz koyacak. Awa. Ee, birinji bilen dil. Diliň bolmasa gat kyn, onda da azyndan bir bir. Mhm. Awa. Ikinjiden ýanky attestadyň ýa diplomuň zewirat edip bolmaly, nemes dilinde. Mhm. Awa, şu taýdan öz welaýatyndan. Öz welaýatyndan. Awa, üçünjiden ýanky okuw iş ýeriňden kontraktyň bolmaly.

Oň üçin awka bar, däka bar, tehnika bar, her hilleri bar. Her hilleri bar. Ýöne, konýaşna, her hilleri bar diýen hemmesi gowy däldir. Может, olaryňam käbiriniň kaçtosy bar, käbiriniň kaçtosy ýok, hemme ýerdeki ýaly. Hawa, ýöne döwletiň strawkasy bolmaly. Döwletiň, döwletiňki. Döwletiň diýende käbirleri düşünenok, şony ýazyp goýýan. Da. Onsoň boldy. Şolar aslynda görkezmeli zadyň. Şeýdip dokumentlerini tabşyrýaň, arzany ýazýaň, okuwa gelibermeli. Nireden tapýarlar muny? Конечно, internetden ýa-da biziň üstümizden. Eger soragyňyz zadyňyz bolsa, ýazaýyň hökmany suratda. Biziň bilýän bir agenturamyz bar, olar size daýyşa kömek eder. Biz şolara sizi ýönlendirýäris. Hawa, Türkçe köken diýýäni. Bu näçe uradyp goýbereris, hem maslahat bereris. Hawa. Şonuň üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ýöne siz YouTube-da ýazsaňyz, biz size habar bereris. YouTube-da ýazaýyň. Kommentariýa ýazyň. Boldy. Şonuň şo taýdan özümiz habar berýäris. Ýöne käwagtlar Instagram-dan ýazyp kommentariýada ýazýarlar. Şonda

Käbirlerem bir-biri bilen kabul etýärler. Awa, kabul etýärler. Şonuň üçin turun. Şonuň üçin çaltrak öwreniň. Çaltrak çykyň. Näme tutýarsyňyz? Ha, dogry. Şonuň ýaly bar informasiýa aýtdyk, galan guçaklary ýazyp geçeris. Görüşýänçä onda samanja boluň. Samanja boluň. Bize podpisat bolmagyny unutmaň. Ekman. We e, siziň soraglaryňyza görä, hemme talaplaryňyza görä e, maglumatlarymyzy goýup barýarys. Awa, şoňa görä wideo çekeli. Hawa, Instagramda men täze sahypa açdym.